Helo, Steffan ydw i, dw i'n gyfieithydd Cymraeg a fi sy'n hwyluso sesiwn Darpl heddi. Heddi, i ni'n edrych ar gofleidio diwylliant gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau diwylliannol a threftadaeth. Di hwn ddim yn fater o bolisi yn unig, mae hwn yn ymwneud ag ail-lunio sut i ni'n gweithredu, sut i ni'n adrodd hanesion a pwy i ni'n i gwasanaethu. Byddwn yn chwilota pam mae'r trawsffurfiad yma yn un hanfodol, a hefyd sut gallwn ni symud tu hwnt i fod yn dangos ein cyfeillgarwch i greu newid parhaus go iawn. Yn y sesiwn hwn, byddwn yn drin ag agweddau allweddol ar adeiladu diwylliant gwrth-hiliol mewn sefydliadau diwylliant a threftadaeth. Byddwn yn dechrau gyda chyflwyniad i Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru a'i fframwaith gyfreithiol a pholisi, gan drafod pam mae dull gwrth-hiliol yn hanfodol. Byddwn wedyn yn edrych ar weithrediad ymarferol y cynllun a'r heriau sy'n gysylltiedig. Byddwn yn ymchwilio i strategaethau penodol gan gynnwys datblygu polisïau ac arferion cynhwysol, arallgyfeirio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth, mynd i'r afael â micro-ymosodiadau a rhagfarn hiliol, arddangosfeydd a chasgliadau dad-drefedigaethau, a hefyd cydweithio'n effeithiol â chymunedau, yn ogystal â gweithredu mesurau atebolrwydd a thryloywder. Byddwn hefyd yn archwilio astudiaeth achos Kiran, Cymru. sydd yn cymryd rhan mewn tasg fyfyrio ac yn trafod y camau nesaf. Yn olaf, byddwn yn darparu rhestr o gyfeiriadau ar gyfer archwilio ymhellach. Cyn i ni fynd ymhellach ac yn ddyfnach, gadewch i ni siarad am Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru, neu ARWAP. Mae ARWAP yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â hiliaeth ledled y wlad. Mae'n canolbwyntio ar greu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo eu bod wedi'u cynnwys drwy addysg ac ymwybyddiaeth. Ac yn bwysicach, mae'n rhoi camau ymarferol i chi fel gweithwyr proffesiynol yn y diwylliant a threftadaeth i'w cymryd ymlaen, a mae'r camau hyn fel datblygu polisïau newydd, darparu hyfforddiant ac ymgysylltu â'r holl gymunedau gan gynnwys cymunedau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys Romani neu Sipsiwn, Roma a Saethwyr, yn cefnogi creu'r newid cadarnhaol yma yr ydym am ei weld. Tu ôl i ARWAP, fan Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Cymru 2015 a dyletswydd economaidd gymdeithasol. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ddeddf nodweddiadol, mae'n amddiffyn unigolion rhag gwahaniaethu, aflonyddu a gadledigaeth yn seiliedig ar nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys hil, a mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus, gan gynnwys llawer o sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, i roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni weithio'n weithredol i gael gwared ar rwystrau a chreu mynediad cyfartal i'n mannau a'n hadnoddau diwylliannol. Yng Nghymru, mae gennym Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol, Cymru, 2015. Mae'r Ddeddf hon yn nodi saith nod llesiant i Gymru, gan gynnwys Cymru fwy cyfartal. Mae'n ei wneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried effaith hirdymor eu penderfyniadau ar genedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith â nod ARWAP o greu cymdeithas fwy cyfiawn a theg i bawb, gan sicrhau bod ein treftadaeth ddiwylliannol yn hygyrch ac yn berthnasol i genedlaethau i ddod. Mae gennym hefyd ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Mae'r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried sut y gall eu penderfyniadau strategol leihau anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn y sector diwylliant a threftadaeth, lle mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'r rhwystrau systemig sy'n atal cymunedau rhag profi anfantais economaidd gymdeithasol a rhag cymryd rhan lawn mewn bywyd diwylliannol. Mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd cael gwared ar rwystrau economaidd a allai atal pobl rhag cael mynediad at ddiwylliant. Gan adeiladu ar y sylfeini cyfreithiol hyn, mae'r ARWAP yn darparu map ffordd clir ar gyfer cyflawni Cymru wrth-hiliol. A mae'n nodi camau gweithredu a thargedau penodol ar gyfer cyrff cyhoeddus, gan gynnwys sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, er mwyn mynd i'r afael â hiliaeth systemig a hyrwyddo arferion cynhwysol. Rydym yn gyfrifol am weithredu nodau ARWAP yn ein sector a chreu amgylcheddau diwylliannol ddiogel. Er mwyn deall pam mae angen dull gwrth-hiliol, mae'n rhaid i ni gydnabod realiti hiliaeth yn gyntaf. Mae'n bodoli, ac mae'n effeithio'n negyddol ar gymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan effeithio ar gyfleoedd, lles, ac ymdeimlad o berthyn. Mae Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru, neu ARWAP, yn gosod disgwyliad clir i bob sector, gan gynnwys diwylliant a threftadaeth, i frwydro'n erbyn hiliaeth yn weithredol, ac mae gennym fandad i weithredu. Gall darpariaeth diwylliant a threftadaeth barhau neu herio'n weithredol hiliaeth systemig. Mae dull gwrth-hiliol yn hanfodol i ddatgymalu'r anghydraddoldebau hyn a sicrhau mynediad cyfartal i'n hadnoddau diwylliannol. Mae Cymru yn genedl amrywiol. Rhaid i'n mannau diwylliannol a threftadaeth gynrychioli a dathlu'r amrywiaeth hwnnw a'r hanes hwn yn ddilys, gan adlewyrchu profiadau a chyfraniadau byw pob cymuned. Mae dull gwrth-hiliol yn meithrin amgylcheddau cynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu, ac mae ganddyn nhw ymdeimlad gwirioneddol o berthyn. Mae'n ymwneud â chreu mannau lle gall pawb weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu. Mae'n gyfrifoldeb moesol i sicrhau bod ein harferion diwylliannol a threftadaeth yn deg ac yn gyfiawn, a rhaid i ni weithio'n weithredol i ddatgymalu rhagfarn a chreu sector sy'n cynnal egwyddorion tegwch a pharch at bawb. Nid yw dull gwrth-hiliol yn ddewisol, mae'n hanfodol i greu sector diwylliant a threftadaeth sy'n gwasanaethu holl bobl Cymru mewn gwirionedd. Felly, sut y'n ni'n cyflawni hyn mewn gwirionedd? Sut ydyn ni'n cymryd cynllun gweithredu gwrth-hiliol Cymru a'i droi'n newid go iawn diriaethol o fewn ein sefydliadau diwylliant a threftadaeth? Mae'n daith. Mae'n broses. Ac mae'n mynd i fod yn rhywbeth sydd angen bod yn fwriadol ac yn gyson. Yn gyntaf, mae angen i ni edrych i mewn. Gadewch i ni archwilio ein polisïau a'n harferion mewn gwirionedd, nid yn unig y sgimio drwyddyn nhw, ond i dal i fyny'r golau a gofyn, 'Ble mae'r rhagfarnau? Ble mae'r rhwystrau? Ac yna, byddwn ni'n eu hadolygu. ei hail-ysgrifennu. Yna, mae angen i ni edrych o'n cwmpas. Pwy sydd wrth y bwrdd? Pwy sy'n adrodd y straeon? Mae angen i ni arallgyfeirio ein cynrychiolaeth yn weithredol mewn arweinyddiaeth, mewn staffio, yn ein rhaglenni. Mae angen i ni greu mannau lle mae lleisiau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig nid yn unig yn bresennol, ond yn arwain, yn siapio ac yn diffinio. Ac mae angen i ni edrych yn ôl. Mae angen i ni wynebu'r etifeddiaeth drefedigaethol sydd wedi wehyddu gan ein casgliadau a'n naratifau. Mae angen i ni ddad-drefedigaethu, ail-fframio, adrodd y stori gyfan, yn onest a gyda pharch. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae angen i ni edrych allan at ein cymunedau. Mae angen i ni adeiladu perthnasoedd dilys, gwrando, dysgu a sicrhau bod eu lleisiau nid yn unig yn cael eu clywed ond yn ganolog i bopeth a wnawn. Ac i gefnogi hyn i gyd, mae angen i ni edrych ar ein timau. Mae angen i ni arfogi nhw gyda'r offer, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i fynd i'r afael â hiliaeth a hyrwyddo cynhwysiant. Mae angen i ni fuddsoddi mewn dysgu proffesiynol gwrth-hiliaeth a'i wneud yn rhan barhaus o'n datblygiad proffesiynol. Ac yn ola', mae angen i ni edrych ymlaen. Mae angen i ni fonitro'n cynnydd, gwerthuso'n heffaith a dal ein hunain yn atebol. Dyw hwn ddim yn brosiect wneud unwaith, mae'n broses barhaus o ddysgu a thyfu. Mae yna heriau sylweddol y byddwn yn eu wynebu gyda'n gilydd. Mae cyffredinrwydd cynyddol o resreg hiliol a gwleidyddiaeth rhannol yn ein byd gorllewinol sy'n creu amgyrchedd geleniaethus sy'n effeithio'n uniongyrchol ar gymunedau du, Asiaidd a lleiofrifoedd ethnig. Gall y pwysau allanol hwn dreiddio mewn i'n sefydliadau a gan ddylanwadu ar ein naratifau a'n harferion. Ac wrth edrych yn agosach ar arferion unigol, does gan lawer o fewn y sector y llythrennedd hiliol angenrheidiol sydd ei angen arnyn nhw i fynd i'r afael â hiliaeth systemig yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth gyfyngedig o gyd-destun hanesyddol, rhagfarn ymhlyg a chysylltiadau, a'r ffyrdd cymhleth y mae hiliaeth yn amlygu'i hun. Hyd yn oed gyda bwriadau da, mae llawer o sefydliadau yn defnyddio arferion gwrth-hiliol annigonol sy'n parhau i greu niwed. Gadewch i ni ddadbagio rhai o'r dulliau problematig hyn. Yn gyntaf, lliw ddallineb, sef anwybyddu effaith hil a hiliaeth systemig ac esgus ein bod i gyd yn byw mewn cymdeithas ôl-hiliol. Yn ail, bychanu a gwadu, sef lleihau neu ddiystyru ymadroddion a phrofiadau hiliol ac anylysu realiti byw. Wedyn, mae eithriadoliaeth, sef trin hiliaeth fel digwyddiad prin yn hytrach na mater systemig, gan osgoi mynd i'r afael â'r system ehangach. A wedyn mae rhamantu, sef rhamanteiddio grwpiau hiliol drwy stereoteipiau ac eu lleihau i um, nodweddion egsotig. Yna mae stigmateiddio, sef canolbwyntio'n unig ar bortreadau negyddol ac erledigol o grwpiau hiliol gan atgyfnerthu naratifau niweidiol. Symboleiddiaeth, sef defnyddio unigolion ymylol fel symbolau, heb roi asiantaeth go iawn iddyn nhw, i fynd i'r afael â materion systemig, gan greu ymdeimlad ffug o gynhwysiant. Wedyn, mae addysgeg goddefgarwch, sef gofyn i grwpiau ymylol wneud eu hanesion berthnasol i'r mwyafrif gwyn, gan ganoli'r persbectif gwyn ac nid yr un ymylol. Yna mae gennym y mater o dan a cham gynrychiolaeth. Yn rhy aml, mae cymunedau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn absennol o'n gofodau, neu pan fydden nhw'n bresennol maen nhw'n cael eu lleihau i stereoteipiau, a mae ein straeon yn cael eu hadrodd heb gyd-destun a heb eu lleisiau, a mae hyn yn creu ymdeimlad o ddieithriad, teimlad nad yw hyn i mi, nad yw fy stori yn bwysig. Yna, mae problem naratifau sydd yn Ewroganolog. Am rhy hir, mae'n hanes wedi cael ei adrodd o un persbectif ddominyddol, gan ddileu cyfraniadau a phrofiadau diwylliannau nad ydyn yn Ewropeaidd. Nid mater o hepgor yn unig yw hwn, mae'n fater o liwio pethau, mae'n parhau ag anghydbwysedd pŵer, gan atgyfnerthu etifeddiaeth drefedigaethol a gwadu cyfoeth ein hanes a rennir. Mae angen i ni ddeall nad stori unigol yw hanes, mae e'n gorws o lawer o leisiau sydd i gyd yn haeddu cael eu clywed. Ac yn ola, mae gennym yr her o gydweithredu cymunedol gwael. Yn ni'n sôn fan hyn am ymgysylltu â chymunedau, ond yn aml mae hwn yn rhywbeth hollol arwynebol a symbolaidd yn unig, a dyn ni ddim yn adeiladu partneriaethau gwirioneddol sy'n seiliedig ar gyd-barch a phŵer a rennir. Dyn ni ddim yn gwrando mewn gwirionedd. Dyn ni ddim yn cydweithio mewn gwirionedd. A'r canlyniad? Wel, rhaglenni ac arddangosfeydd diwylliannol nad sy'n adlewyrchu anghenion, dyheadau, realiti byw y cymunedau rŷn ni'n eu gwasanaethu. Felly, mae'r heriau hyn yn ryng-gysylltiedig. Maen nhw'n atgyfnerthu'i gilydd, ac maen nhw'n mynnu newid sylfaenol yn y ffordd rŷn ni'n eu gweithredu nhw. Felly mae angen i ni symud y tu hwnt i fwriadau da a chyfleoedd o dull gwirioneddol drawsnewidiol o gynrychiolaeth, naratif a chydweithredu. Mae angen i ni adrodd y stori gyfan, yn onest ac yn barchus. Felly, sut mae mynd i'r afael â'r heriau? Wel, gadewch i ni feddwl am bolisïau ac ymarfer cynhwysol. Ond, gadewch i ni gofio bod tu ôl i bob polisi Mae yna berson. Mae angen i ni gydnabod yr effaith ddinistrol mae hiliaeth yn ei gael ar iechyd meddwl. Mae diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau gofal iechyd, credoau diwylliannol, a hefyd, wrth gwrs, ym, credoau diwylliannol ynghyd, ynghyd â iechyd meddwl a thrawma hiliaeth ei hun, yn creu rhwystrau sylweddol i les. Rydym yn gwybod y gall hiliaeth fod yn brofiad niweidiol yn ystod plentyndod a all gael effeithiau gydol oes. Felly, sut allwn ni greu polisïau sydd nid yn unig yn mynd i'r afael â'r materion hyn, ond hefyd yn hyrwyddo iachâd? Wel, gallwn ddechrau gyda chyfleoedd cyfartal a thegwch. Mae hyn yn ymwneud â chreu cae chwarae cyfartal i bawb, gan sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i ffynnu. Mae angen i ni sefydlu polisïau gwrthwahaniaethu clir sy'n anfon neges gref na fydd hiliaeth yn cael ei oddef, ac mae angen i ni sicrhau hygyrchedd. Rhaid i'n cyfleusterau, digwyddiadau a rhaglenni fod yn groesawgar ac yn gynhwysol i bawb. A drwy gymryd y camau hyn, ni fyddwn yn creu polisïau yn unig, byddwn yn creu cymuned o iachâd. Byddwn yn creu mannau lle gall unigolion deimlo'n ddiogel, wedi cefnogi a'u gwerthfawrogi. Pam mae arallgyfeirio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth mor bwysig? Oherwydd bod arweinyddiaeth amrywiol yn dod o gwahanol safbwyntiau, gan arwain at well penderfyniadau ac amgylchedd mwy cynhwysol i bawb. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni ganolbwyntio ar arferion recriwtio. Mae angen i ni symud y tu hwnt i ddulliau traddodiadol a chwilio am dalent o bob cymuned. Mae angen i ni ddarparu mentora i gefnogi unigolion o gefndiroedd wedi camgynrychioli, yym, a hefyd helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder. ac mae angen i ni greu llwybrau hyrwyddo clir a phiblinellau arweinyddiaeth gan sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn. Mae hyn yn ymwneud ag adeiladu sector chwaraeon sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth a'r ethnigrwydd yn ein cymuned. Ry'n ni'n sôn fan hyn am fynd i'r afael â rhagfarn a micro-ymosodiadau sy'n aml yn gynnil ond yn hynod niweidiol. Felly sut wnawn ni hyn? Wel, fe ddechreuwn ni gyda hyfforddiant a dysgu proffesiynol. Nid ticio blychau'n unig ond deall effaith y materion hyn mewn gwirionedd. Mae angen i ni gyrraedd y 'pam'. Yna, mae angen i ni wynebu rhagfarn, ym rhagfarn tuedd o blaid, ym Dywed Westover ei fod yn ymwneud ag edrych i mewn ar herio ein rhagdybiaethau yn seiliedig ar ein perthynas â norm. Mae angen i ni felly feithrin deialog agored gan greu amgylcheddau lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i siarad yn onest am eu profiadau. Ac, yn hanfodol, mae angen mecanwaethau adrodd effeithiol arnom. Pan fydd digwyddiadau'n digwydd, mae angen i ni weithredu'n gyflym ac yn benderfynol. Mae'r camau hyn wedi lliwio gan Cousins a Diamond ac yn hanfodol ar gyfer creu newid go iawn. Mae angen ein cyfres o ddysgu proffesiynol a bod yn gam tuag at i chi wneud newidiadau gwrth-hiliol cadarnhaol. Un o'r ffyrdd mwyaf pwerus y gallwn gofleidio diwylliant gwrth-hiliol yw trwy ddad-drefedigaethu ein casgliadau a'n harddangosfeydd. Dyw hyn ddim yn ymwneud â dileu hanes, mae'n ymwneud ac adrodd stori fwy cyflawn a gonest. Mae'n rhaid i ni archwilio'n feirniadol a herio'r naratifau trefedigaethol sy'n aml wedi'u hymgorffori yn ein casgliadau a'n harddangosfeydd. Mae hyn yn golygu cwestiynu'r rhagdybiaethau, rhagfarnau a dynameg pŵer sydd wedi siapio sut rydym wedi dehongli a chyflwyno ein treftadaeth ddiwylliannol. Mae angen i ni symud tu hwnt i arddangos gwrthrychau a dechrau neu barhau i adrodd y storïon sy tu ôl iddyn nhw, gan gydnabod hanesion cymhleth gwladychiaeth a'i effaith barhaol. Mae ymgorffori safbwyntiau, hanesion a gwybodaeth ddiwylliannol amrywiol yn ein dyluniad o'n harddangosfa yn hanfodol. Mae hyn yn golygu chwilio ac ymhelaethu ar leisiau y cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan sicrhau bod eu profiadau a'u cyfraniadau yn cael eu cynrychioli'n gywir ac yn barchus. Mae gennym gasgliad o astudiaethau achos go iawn gan sefydliadau yng Nghymru rwyf yn eich annog yn fawr i ymweld â nhw. Byddwch yn gweld grwpiau yn herio'n llwyddiannus y syniad bod un ffordd gywir i adrodd hanes, ac yn hytrach, yn cofleidio naratifau lluosog. Mae cydweithio â chymunedau trwy gyd-guradu yn hanfodol er mwyn sicrhau cynrychiolaeth ddilys, a mae hyn yn golygu rhannu pŵer a gwneud penderfyniadau gyda'r sawl y mae treftadaeth ddiwylliannol yn cael ei arddangos. Cyd-guradu, yn debyg i gyd-greu, mae'n caniatáu proses fwy democrataidd a chynhwysol, lle mae gan gymunedau berchnogaeth dros sut mae eu straeon yn cael eu hadrodd. Mae hyn yn sicrhau bod yr arddangosfa yn adlewyrchu profiad byw cymunedau, ac nid profiad canfyddedig. Felly, drwy ddad-drefedigaethu ein casgliadau a'n harddangosfeydd, gallwn greu gofodau sydd nid yn unig yn fwy cynhwysol, ond hefyd yn fwy trwyadl, yn ddeallusol, ac yn berthnasol, yn ddiwylliannol. Gallwn symud felly o fod yn gadwyr y glwyd hanesyddol i fod yn hwyluswyr deialog a dealltwriaeth. Mae'r sleid yma'n canolbwyntio ar bwysigrwydd hanfodol cyd-weithredu cymunedol gwirioneddol, congl-faen adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn ein sefydliadau diwylliant a threftadaeth, Rydym yn siarad felly am weithio'n weithredol gyda chymuned y lleol, yn enwedig y rhai sydd â phoblogaethau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a nid dim ond gweithio iddynt. Felly mae hyn yn gofyn am sgyrsiau ystyrlon, gan gychwyn â chynnal deialog agored a pharchus. Mae angen i ni wrando'n weithredol ar anghenion, pryderon a dyheadau cymunedol, gan sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u gwerthfawrogi. Mae'n edrych fel rhaglenni a digwyddiadau cynhwysol, a rhaid i ni ddylunio a chyflwyno rhaglenni a digwyddiadau sy'n adlewyrchu treftadaeth ddiwylliannol amrywiol ein cymunedau. Mae hyn yn cynnwys creu mannau lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu cynrychioli a'u hymgysylltu. Dylem dynnu sylw at fodelau rôl o bob cymuned. Trwy ddathlu cyflawniadau a chyfraniadau unigolion o gefn diroedd amrywiol, gallwn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol a hyrwyddo cynrychiolaeth gadarnhaol. Dylem gofleidio, cyd-greu a chyd-gynhyrchu, a mae angen i ni symud y tu hwnt i ddulliau traddodiadol, o'r brig i lawr, a chofleidio cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Mae hyn yn golygu gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid i ddylunio a chyflwyno mentrau sy'n wirioneddol dan arweiniad y gymuned. Nawr, os hoffech ymchwilio'n ddyfnach i ymarferoldeb cyd-greu a chyd-gynhyrchu mewn cyd-destun diwylliant a threftadaeth, mae gennym sesiwn ddysgu proffesiynol annibynnol sy'n ymroddedig yn benodol i'r pwnc hwn ac sy'n hygyrch ar ein campws rhithwir. Mae'r sesiwn hon yn darparu mewnwelediadau ac offer gwerthfawr ar gyfer cydweithredu effeithiol. Felly, sut y'n ni'n gwybod y bod ni'n gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd? Sut y'n ni'n profi nad geiriau yn unig yw ein hymdrechion gwrth-hudol ond gweithredoedd go iawn diriaethol? Wel, dyna lle mae atebolrwydd a thryloywder yn dod mewn. Mae'n ymwneud â dangos bod yr hyn yn wneud yn fwy na geiriau, mae e'n rhoi cymunedau o ddifri ynglŷn â newid. Yn gyntaf, mae angen i ni ddechrau olrhain. Mae angen atal data, nid yn unig rhifau, ond straeon data ar bwy sy'n cymryd rhan a phwy sy'n cael ei gynrychioli ac, ie, hyd yn oed ar achosion o hiliaeth. A nid yw'r data hwn yn ymwneud â barn, mae'n ymwneud â dealltwriaeth. Mae'n ymwneud â gweld ble ry'n ni'n llwyddo a ble ry'n ni'n methu. Mae'n ymwneud â rhoi map ffordd i ni ar gyfer gwella. Yna, mae angen i ni edrych ar ein perfformiad. Fel arfer, mae angen i ni werthuso ein polisïau, ein rhaglenni, ein mentre. Odyn nhw'n gweithio? Odyn nhw'n gwneud gwahaniaeth? Ni allwn gymryd yn ganiataol, mae angen i ni wybod. Mae angen i ni fod yn onest gyda ni ein hunain a gyda'n cymunedau ynglŷn â'r hyn sy'n gweithio a be sy ddim. A sôn am anestrwydd, mae angen i ni fod yn dryloyw, yn agored, clirio, rhannu ein cynnydd, rhannu ein heriau a rhannu ein data. Mae angen i ni adeiladu ymddiriedaeth drwy ddangos nad ydym yn ofni cael ein dal yn atebol, mae angen i ni greu amgylchedd lle mae adborth yn cael ei groesawu, lle mae deialog yn cael ei annog. Ac i wneud hyn yn fwy concrit, gadewch i ni feddwl am rai camau ymarferol. Yn gyntaf, beth am edrych ar ein arweinyddiaeth? Pwy sy yn y stafell lle mae penderfyniadau yn cael eu gwneud? Pwy sy'n siapo'n cyfeiriad? Odyn ni wir yn adlewyrchu amrywiaeth yn cymunedau? Mesur ein demograffeg sy'n nesaf, nid yn unig fel ymarfer blwch ticio, ond fel ffordd o ddeall pwy ry'n ni'n ei gyrraedd a phwy ry'n ni'n ei golli. Yna, gwerthuso'n rhaglenni. A y'n nhw'n ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol? A y'n nhw'n cael effaith ystyrlon? Ac yn ola, adeiladu banc data ecwiti, sef storfa ganolog o wybodaeth sy'n lliwio ein penderfyniadau ac yn olrhain ein cynnydd dros amser. Mae'r astudiaeth achos hon yn adrodd hanes project pwerus o ddnanelu at ddatgelu a dathlu rhan hanfodol ond sy'n cael ei anwybyddu'n aml o hanes Cymru, sef cyfraniadau corfflu Gwasanaeth Brenhinol o Fyddin Indiaidd neu RIASC Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae'n stori sy'n sôn am hanes, cymuned a'r frwydr dros gynhwysiant. Roedd gan y project set glir o amcanion, roedd eisiau cloddio'n ddwfn i'r archife i ddogfennu rôl yr iasg, ac roedd am hyrwyddo dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r hanesion amrywiol sy'n ffurfio Cymru. Ac yn holl bwysig, roedd eisiau herio hiliaeth a meithrin ymdeimlad o berthyn o fewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. A'r hyn o'n nhw'n gobeithio ei gyflawni? Wel, roedd y canlyniadau arfaethedig yn cynnwys adeiladu archif gyfoethog, creu arddangosfeydd ac adnoddau addysgol diddorol, codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, cryfhau cysylltiadau cymunedol a darparu sgiliau gwerthfawr i'r rhai sy'n cymryd rhan. Felly sut nathon nhw hynny? Wel, drwy ystod o weithgareddau allweddol, fe nathon nhw ymchwilio i ymchwil archifol gan ddatgelu straeon cudd. Roedden nhw'n ymgysylltu â chymunedau gan gasglu hanesion llafar a chynnal gweithdai. Fe nathon nhw ddatblygu a chyflwyno pedair arddangosfa gyhoeddus gan ddod â'u canfyddiadau yn fyw. Ac fe nathon nhw gynnal sesiynau holi ag ateb cyhoeddus gan ddod â haneswyr a phersonél milwrol i mewn i'r sgwrs. Fe wnaethon nhw hyd yn o'd gynhyrchu rhaglen ddogfen gan ddal calon y prosiect, ac fe wnaethon nhw ddigiddo ffotograffau a dogfennau gan eu gwneud yn hygyrch ar-lein. Wrth gwrs, mi oedd yno heriau. Doedd dim cyd-lynu amserlennu a sicrhau lleoliadau ac addasu i anawsterau annisgwyl ddim yn hawdd, ond fe wnaethon nhw ddyfalbarhau, ac fe welon nhw lwyddiannau anhygoel. Fe wnaethon nhw addasu eu strategaeth, adeiladu partneriaethau cryf, cyflwyno arddangosfeydd effeithiol, casglu dogfennau hanesyddol amhrisiadwy a chreu rhaglen ddogfen deimladwy. Mae'r canlyniadau allweddol yn siarad drostyn nhw'u hunain. Mwy o ymwybyddiaeth y cyhoedd, gwell ddealltwriaeth o hanesion amrywiol, datblygu adnoddau addysgol, cryfhau bondiau cymunedol a chynnig sgiliau gwerthfawr i gyfranogwyr. Ac mae'r effeithiau posib yn bell gyrhaeddol. Mae gan y prosiect hwn y potensial i ail-lunio sut y byddwn yn deall hanes Cymru, ac i feithrin mwy o werthfawrogiad o gyfraniadau cymunedau ethnig, ac i ysbrydoli prosiectau yn y dyfodol sy'n dathlu cyfoeth ac amrywiaeth ein cenedl. Mae myfyrio'n rhan hanfodol o ddysgu â thwf. Mae'r sleid hon yn eich gwahodd i edrych yn ddyfnach ar eich taith eich hun a, neu eich sefydliad tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol. Darllenwch rai o astudiaethau achos diwylliant a threftadaeth Darpl, ac yna dechreuwch feddwl am eich sefydliad eich hun. Gallwch ddechrau drwy gydnabod eich cryfderau. Beth ych chi'n ei wneud yn dda, a pham? Mae cydnabod eich llwyddiannau yn hanfodol i allu adeiladu hyder a momentwm. Nesa, byddwch yn onest am eich heriau. Beth allech chi ei wella, a pham? A nodwch feysydd ar gyfer twf, ym, a dyna Wrth wneud hynny yw'r cam cyntaf tuag at newid cadarnhaol. Yna, blaenoriaethwch eich ymdrechion. Pa faes gwella yw eich maes blaenoriaeth? Canolbwyntiwch ar yr hyn fydd yn cael yr effaith fwyaf arwyddocaol ar eich sefydliad. Ac yn olaf, meddyliwch am sut y byddwch chi'n dathlu eich llwyddiannau ac yn mynd i'r afael â'ch heriau. A sut y byddwch chi'n mynd ati i ddathlu'r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda yn ogystal â datblygu eich maes blaenoriaeth. Mae hyn yn ymwneud â chreu diwylliant o welliant a dathlu parhaus. Felly, cymerwch ychydig o amser i fyfyrio ar y cwestiynau hyn, ac ystyriwch sut y gallwch chi gymhwyso'r mewnwelediadau hyn i'ch gwaith. Cofnodwch eich myfyrdodau ar y taflenni tasgau ategol, a'u hanfon at darpl at cardiffmet.ac.uk i rannu eich meddyliau a chwblhau'r sesiwn hon. Wrth i ni gloi'r sesiwn heddiw, gadewch i ni ailadrodd bod creu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon yn ymrwymiad hir dymor. Mae'n gofyn am gydweithrediad parhaus ac ymrwymiad tuag at ddysgu parhaus. Ac er mwyn parhau â'ch dysgu, rydym yn argymell archwilio astudiaethau achos DARPL sy'n arddangos enghreifftiau Cymreig go iawn o fentrau gwrth-hiliol. Manteisiwch ar ein hadnoddau dysgu A hefyd, mae yna rai bach sydd wedi cynllunio i ddarparu gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi, ac yn bwysicaf oll, dechreuwch gyda hunan-fyfyrio. Archwiliwch eich canfyddiadau, eich syniadau a phrofiadau eich hun cyn symud ymlaen i fynd i'r afael â newid ar lefel sefydliadol. Ry'n ni wedi cyrraedd diwedd ein sesiwn, ond mae'r daith tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn parhau. Rydym yn eich annog i barhau â'ch dysgu a'ch archwilio. Dyma rai cyfeiriadau y gallech eu gweld yn ddefnyddiol. Diolch am eich amser.